Бисмиллаһи рахмани рахим. Ихтибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини, иҗтимагый тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген бездә кунакта Казан федераль университетының профессоры, шөһрәтле галим Фоат әфәнде Галимуллин. Ишеткән бар иде, күргән юк иде. Ләкин кичә үзегезне тын да алмыйча Фоат әфәнде опера һәм балет театрында чыгышыгызны тыңладым. Менә йөрәгемнән әйтәм, нәрсә сөйләгәнегезне түгел, ничек сөйләгәнегезгә. Хайран булдым. Әлбәттә, әдипләребез бар. Бу мине бик сөендерде. Мин шунда мин бу галимнең сәләтен, кабилиятенең бер өлешен генә өйрәнәсе иде дип. Фоат әфәнде, сез, әлбәттә, телебезнең белгече. Һәр олуг телдә, бөек телдә сәнәгаи бидага, риторика, тел күрке дигән нәрсә бар. Әлбәттә, аның фе формалашуы, гәүдәләнүе өчен бик күп вакыт та кирәк. Менә безнең бу мәсьәләдә җаныбызны өшеткән нәрсәләр дә бар. Менә безнең Уфа теле э, бигрәк тупасланып килә. Мәсәлән, тукталышларда басып торсаң, хатын-кызлар бер-берсенә әйтәләр, әйдә автобусга заходить итәсеңме? Өйдә өйләрендә балаларына Садись, сынок, кушать будешь мы, дип, менә шундый сөйләшү бар инде ул безнең Уфада. Менә шушы тел күркен саклау, шушы телнең саф чишмә кебек ургылып торган җиреннән тыңлау, күрәсез, җанга рәхәт, тәнгә сихәт бирә. Сез, телче буларак, бу мәсьәләләрне безгә ничек дәвам итергә, ничек моңа куәт бирергә? Ничек хезмәт итик? Сез әдип буларак, шушы сорауларыбызга да җавап бирсәгезче.
Әйе, ул, әлбәттә, тел мәсьәләсе һәр халык өчен, бу очракта милләт өчен искиткеч әһәмиятле бер мәсьәлә. Чөнки телдән башка милләтне күз алдына китереп булмый. Тел бит ул аралашу чарасы гына түгел. Әлбәттә, аның төп бурычы шулдыр. Телдә халкыбызның тарихы да бар, гореф-гадәтләре дә бар, аның иҗаты да бар, аның яратуы да бар, нәфрәте дә бар. Гомумән, тел ул, әнә шул милләтнең рухы, эчке дөньясы. Шуңа күрә телне саклау мәсьәләсе дәүләте булган илләрдә иң беренче итеп куела. Менә үзебезнең ил буенча алсак та, ул шулай, зур дәүләтебезнең рәсми теленең вәкилләре шул телне саклау өчен, үстерү өчен һәм кайбер очракларда менә башка халыкларның, Башка милләтләрнең телләре исәбенә шулай бит, әйе, бөтен көн-төн кайгыртулары. Һәм, әлбәттә, бу, шушы телнең халык тормышындагы әһәмиятен тирән белеп, аңлы рәвештә башкарыла. Менә сез болай дидегез, безнең, әйе, Уфа якларында, менә Уфа аерым алганда шәһәрендә име, менә шулай ике телне, кушып сөйләүләр бар. Бу гомуми күренеш, кызганыч. Һәм хәтта безнең әнә бөек шагыйребез Гали Такташ да үз вакытында әнә шулай телгә талымсыз булып сөйләшкән кешеләрне тәнкыйтьләп, үзенең күренекле бер әсәрен язган иде. Менә Мәхмүт Хөсәеннең ул мәсьәләдә гаҗәеп матур бер шигыре бар. Ә, гомумән алган вакытта, менә бу яктагы татарларның теле бик матур тел. Менә халкыбызның шушындый нечкә гыйбарәләре, нәфислеге шул кадәр матур итеп сакланып калынган бу якта. Ә, байтак шагыйрьләребез Шушы җирлектән. Әй, безнең гомуми әдәбиятыбызга хезмәт итәләр. Менә аларның телләрендә бик матур сыйфатлар. Мәсәлән, чәчәк кенә дими ул, име? Чәчкә ди. Әйе, менә шушы чәчәкнең матурлыгы тагын да артып киткәндәй була. Һәм башка шундый бик күп сүзләрне табарга мөмкин. Һәм татар халкы ул шулкадәр. Киң географияне иңләп яши торган халык, аның һәр төбәгенең үзенең бер сүз запаслары бар, сөйләшү рәвешләре бар. Ә ул синтаксиска карыймы, морфологиягә, сүз төзелешегә карыймы, гомумән име, синонимнарга карыймы, ул гаҗәеп бай. Әгәр дә шул бөтен татар халкының, анда этник төркемнәренең,

Әйе, ләкин шул ук вакытта без инде таянабыз, әлбәттә, менә җирле галимнәргә дә. Бүген университетта, ягъни Башкорт дәүләт университетында менә бер галимәнең чыгышы мине бик куандырды. Дөрес, ул биредә иҗат ителгән әдәби әсәрләрне гомум татар әдәбияты кысаларында карау мәсьәләсен күтәрде, ләкин тел төбендә, Әнә шул тел җәһәтеннән дә бик күп нәрсәләрне аңларга мөмкин иде. Менә шул рәвешле телне саклау, телне өйрәнү, алга алып бару, ул, әлбәттә, һәрбер кешенең генә түгел, әйе, менә шулай гомум дәүләтнең, барлык халыкның уртак кайгысы булганда гына. Фоат әфәнде,
менә дини хаятыбызга килик әле. Сез галим буларак, әдип буларак бу мәсьәләләргә читтән карап тору, читтән карап торучы түгел. Сез боларның да эчендә кайнаучы. Әйе, дини бәйсезлек бар. Ләкин бәйсезлек ул бит инде бәйдән ычкыну дигән сүз түгел. Менә халкыбыз арасында, бер милләт балалары арасында. Бер шәһәр, бер авыл балалары, бер урам, хәтта бер гаилә балалары арасында төрлечә гыйбадәт кылу чире башланды. Мин аны чир дим, хаста. Бу бит матур күренеш түгел. Кешелек дөньясы һәрвакыт таркаулыктан берлеккә омтылган. Ә без менә берләшкән вакытта да менә шулай дип дини таркаулыкка китсәк, моның нәтиҗәсе бик начар булу мөмкин. Чөнки моны Пәйгамбәребез үзе өйрәткән. Дини таркаулык ул милләтләрегезне, дәүләтләрегезне һәлак итәр, дигән. Ул сәяси таркаулыктан да көчлерәк, куркынычрак, димәк. Менә сез, бу мәсьәләләрне күреп торучы һәм белеп торучы, менә бу дини таркаулык, радикализм, экстремизм халәтләре дә юк түгел бит. Менә боларны сез ничек бәялисез, моның асыл сәбәпләрен ничек тәфсир итәрсез? Безнең бөтен дини йолаларыбызны, гомумән, рухыбызны тәэмин итә торган төп чыганак бар, ул Коръән. Әйе, менә анда шулкадәр бөтенесе Әйтелгән, сез инде аны, әлбәттә, аны күпкә яхшырак беләсез, ләкин менә без дә соңгы бер унбиш-егерме ел эчендә, дигәндәй, Коръәнне өйрәнүгә шактый көч салдык. Ни өчен дигән вакытта, менә мин үзем борынгы әдәбиятны бик күп еллар югары уку йортында укытып килдем. Дини тәгълиматны белми торып, Коръән тәгълиматын белми торып. Борынгы әдәби әсәрләргә нинди дә булса дөрес, әйтергә кирәк, нигезле, белеп бәя биреп булмый. Әйе, шуңа күрә менә Коръән тәгълиматын белү ул безгә барыбызга да фарыз дип әйтер идем. Ә шул ук вакытта менә Коръәннең үзендә дә әйтелә ул, ягъни Аллаһыга килү юлында юлны авырлатмаска кирәк. Җиңеләйтергә. Җиңеләйтергә кирәк. Җиңеләйтегез дип күрсәтмә бирелә. Ислам динен тотучылар хәзер бигрәк тә шушылай күзәтелә, без аңа бик куанабыз. Ул бөтен дөньяда шушылай бит. Дөньяның бөтен кыйтгаларында яшиләр һәм һәрберсе өчен ул уртак рухи чыганак. Әле бит шул милләтләрнең, аларның үзләренең тагын бүтәннәрдән, ислам динен тотучы бүтән җирләрдә яшәүчеләрдән башка гореф-гадәтләре бар, йолалары бар, яшәү рәвешләре бар. Һәм шуңа күрә ислам диненә, Коръән тәгълиматына һич кенә дә зыян китермичә, әле алар шул дини йолаларга Үзләреннән дә нәрсә дә булса өстәп килгәннәр, яшиләр. Һәм ул буыннан-буынга күчә килгән. Һәм инде, менә минем аңлавымча, яңа буыннар шул үрнәкләрне күреп, чын мәгънәсендә дин тоту, дини йолаларны үтәү, әнә шулай икән дип уйлыйлар, шулай дип ышаналар. Менә мәсәлән, Коръәндә имә кешенең анда. үлгәч, вафат булгач име, өчесе, җидесе, кырыгы кебек йолаларны уздыру махсус атап әйтелмәгән. Анда, әлбәттә, хуплана алар рухына Коръән уку. Тугры фикер.
Әйе, ә бездә ул шулай кабул ителгән. Әйе, Коръән укуны, әйе, бу һич тә Коръәнгә зыян китерми, шулай бит, каршы килми. Коръән укуны ничектер теге үзең генә түгел, ә бәлки туганнарың, шул вафат булган кешенең якыннарын җыеп, әйе, бергәләп аны искә алып, шулай бит, әйе, бергәләп укуны йола иткәннәр. Аннан соң бит Коръән тагын шулай өйрәтә, ул, мәсәлән, аерым. Бүтән көннәрдә намазны, мәсәлән, аерым өйдә, мәсәлән, укысаң да, мәсәлән, җомга намазын җәмигъ мәчетенә барып җәмәгать белән бергә уку күпкә саваплырак дип әйтелә шулай бит. Ислам дине менә каядыр моннан бер биш-алты ел Мәскәүдә бөтен дөнья күләмендә Конференция булды, фәнни конференция, ул Союзлар йортының колонналы залында булды. Бөтен дөнья җыелган иде. Менә миңа да, әйе, шунда катнашырга туры килде. Чөнки анда төп мәсьәлә, ислам дине нинди дин? Теге, аны террорчылыкта гаепләү булды бит инде. Менә ислам диненең. Иң теге толерантлый дигән сүз килеп керде бит хәзер. Түземле, бүтәннәргә әйбәт мөнәсәбәтле. Менә шундый дин булу. Ул һич кенә дә сугышчан дин булмавы турында дөнья күләмендә җыелып сөйләштеләр. Һәм Коръәндә шулай ул. Шуңа күрә, минемчә, әгәр дә Коръән Кәрим кушканны шул үтәсәк, шуның буенча яшәсәк, экстремизм да барлыкка килмәс иде, төрле дини территорияләрдә дип әйтик, җирлекләрдә яшәгән кешеләр арасындагы каршылыклар да булмас иде һәм инде бүтән җирдән, мәсәлән, бу мохиткә килеп чыгалар икән, ислам мохитенә, монда намаз укудамы, нәрсәдәдер, ниндидер бер Коръәннең үзенә зыян китерми торган, каршылык китерми торган үзенчәлекләр күрәләр икән, түземле булырга кирәктер инде. Чөнки үз өеңә, Теге чит илгә үз, үзеңнең гадәтләреңне алып барып булмый бит. Менә шулай киңрәк карау кирәктер дип уйлыйм бу әйбергә. Шул чакта бөтенесе дә үз урынына басачак. Рәхмәт үзегезгә, Фоат әфәнде. Әйе, менә, газиз кардәшләр, нәкъ галим әйткәнчә һәм динебез исламда өйрәтелгәнчә, безләргә Дини гыйбадәтләребездә дә, дин эшләребездә дә бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып яшәүләр насыйп әйләсен. Каршыгызда Казан федераль университетының профессоры, шөһрәтле галим Фоат әфәнде Галимуллин булды. Аңа тагы да бәхет, бәрәкәт теләп, матур эшләрегез күңелләрегездә калсын дип догалар кылмактабыз.